Musa agam ýaňky sowalymda gepdi. Nämä sowdyň aýgyr senem bir. Aýow sowal sabat bir oturmaly däldirnaw. Bergiň bolsa dagy bir ýagdaýymy soraň goý. Iller döwrüni wagty pul soramasa bolýady günde ýagdaý sorap çykýalar. Ýagdaý sorasaň pul soraýaňmy. Näme üçin sesiň gowy eşdilenok aýlym. Äý sen adam adam adam boljakmy. Adam men-ä. Haýrat adam bolaýda. Adam-a men. Ýok men senden algyry bilýäňmi. Hawa bütin oba bilýär. Haçan berjek puly? Men toý etjek bolýan dos. Alyp gideňizde süýjülik bilen alyp gitdiňiz, getireňizde-de süýjülik bilen getirseňiz men hoşal bolýan dos. He alym. Howam. Sen maňa alym. Ýanwarda berjek diýip aldym. Bu wagt bilýäňmi näme. Näme. Awgust bolup gelýär bilýäňmi. Haa. Maşyna gerek bolup sowaýdym-da agam badygaý bolmasa. Nawret, nawret berjek. Meni şo zatlar gyzyklandyrmalymaý Kerwen. Gaýrat edäýdä haýyş senden daýy. Gaty gaty binamyslaly çykypdyraý bir gowja oglanmyka diýädimde beremde. Öýden çykyp baýaň han şu wagt. Şähere çykaýyň gowşury şo parkaýyn bol. Ýalan sözlemäýdä halym ýalan sözleme gaýrat edip özüňä öýdüler köçede jigim. Haçan gelýäni aýt anyk maňa şu gün şu gün pulum bardy şu gün pulum gelýädi. Aýyň ahyrlaryna.

Goýup goý boldy. Borany, çykan işlerine jaň edeni. Erkek ýaly aýlaýaň agam, erkek ýaly-la. Eliňi öçürseň gaty görme. Eliňi öçürseň senem gaty görmersiň dagam käwagt. Barýas öçýäs-ä şuny telefon gowy dälleý. Haýt, oglum! Howajy. Sen pul tapyjymy? Howajy gözleýänimde gözleýän. Tapdyraňokmy? Ýok. Hemme kişiň özüne gerek pul eje. Bergi barada hiç kim alada edenok şu wagta. Hany meni bir gözlegdeleýji birazjyk bir howlukmaň bir gaýrat ediň. Men gaýrat edaýyn. Nesip bolsa taparyn laý bir bir zat ederin tapar. Ýa sähedi süýşürär elini. Ýok sähedi süýşürmek gerek däl eje ýok ýok ýok. Sähet alynda toý edeli. Edeli edeli taparyn taparyn arkaýyn dur gowy zadyň başyndan bardyk arkaýyn bol. Bor. Bor ejem, bor. Jigime daýza arkaýyn boldy, taparyk bolýar. Men ýene bire jaň etme, jaň edýän häzir. Bor, bor ogul, bor, bor, bor. Anyk bolsun-a, gowy dä maşynyň? Tekerlemem täze dakdym-a, gül ýalak maşyn. Tere içeli. Degim reňkem ýokdur. Baraýjakdym-a, baraýjakdym. Bolýa, giçli aýlaly. Be. Almaýar. Bahasyna goşsaň-a aljak. Ýekeje münt. Owalyýo. Äý adam bergiňi haçan berjek. Eee han gowumy. Aýtdym-a şu günler elime pul düşsün neme ýag berdijiräkler öýdäkiler problema bar bir manat puly ýok ynan han. Ulag alyp otyrsyňa görüp otyrna bäriň dä men görüp otyrna. Seret bagadara seret bäriňe. At! Meňki däl Lewi, jigime at berjek bolýan. Hawa, soňky Lewi görüp beräý diýdi. Han men saňa ýanyňa barjak. Haçan bolýar eý? Ýör ýöräý bändä, gepiň çyn bolsa. Aý, bolýa hany. Min sürüp ýörki deli. Bärde durmaly. Essalawmaleýkim Yhlas aga gowmy. Waleýkim essalam gowmy ýagdaýlar gowmy taplar. Şükür Allaha şükür sen Janyň sagmy sagaman geldiňmi geç otur. Ýok bir Alla. Heý gelmesinä geldik agam. Nesip bolsa ýakynda jigimi durmuşa çykarýas agam. Toýy. Tüweleme oň bolsun. Sag bol. Çagyrarys golaýlanda. Ýöne şu arzymy saňa aýdaýmasam, arzymy aýtmana adamym ýok. Hemmekiş saňa boldy, hemmekiş. Bergil agam maňa. Bir maňa bir sen bergilde, sen bilen bir gürleşip-gürleşip bolýa. Galany takamok. Enşalla. Ýagdaýy ýokdur. Bererler, gaýra atyp birazjyk. Howlukdyrmanam bir gör. Enşallah. Meni adam howukdyramokdym agam ýöne bir alan wagtlary süýji dändi berenide bir süýjisi bilen Berlen wagty süýji owo alnan wagty süýji yzyna berlende kynragam bolýa. Eý Aly bilen Bobaý agam. Toý golaýy diýýänçä atlaryny tutmadym hiç diňem. Toý golaýy bir bäş manat bor elime düşse ýogsa gorun owo. Goý bir kömek bor diýip. Kän wagt geçdi ondan soň. Täzelikde bir gyssana ugradym. Pul tapmaly, oňa algylaryny alyjagam edip başladym. Hemmesi gan aglaýar Daryýa agam. Pulum hiç zat tapanok. Ýok, tapanam beresi gelenok. Ýaňy ýolda duşdum. Birden täze julba galyp dur. El gysyşyp otyr, özem bergili. Ýene biri gymmat şeýle diýip içip otyr. Şo kafeň puluny berse, bir wagt üzmeli-laý. Menden alan puluny bize näme etjegimizi bilemizok aga, men-ä bilemok. Men-ä basylýan şartnama şatdyrda. Wa aleýkimessalam, Mekan jan, gelýäňmi, gowumy taplar? Mekan saglykmy? Geç otur Mekan jan, geç. Mekan barmyň, nähili, gowumy ýagdaýlaň? Saglykmy mekany öýçerler. Howçulykmy? Ana saňa garaşybam otyrdym. Bilediňem taýýar etdim eýýäm, wizaňam aldym. Eşikliňem beräýmeli indi diňe. Seniň geleniňe garaşyp otyrdym. Agam, dur, dur, dur, dur, böleýin, böleýin-de, araňy böleýin-de men. Nirä barýa bu? Umra haja gidip barýa, nesip bolsa, enşalla. Allajan ak ýol berse, ýigrimi birine gidip barýarlar Mekgä. Ýok, sen maňa bergiň bar. Men düşünmedim. Yhlas bolýamy agam oň ýa-da? Bergisi baramyň? Ýok, men siziň araňyza girip bir böwet bolup bir ýoluňyza bir böwet boljak bolamok mekan, ýöne bergisi bar adama gitmek bir maslahat berilmeýär diýip bilýäs, eşidýäsdäraý biz. Indi bir hili şeýdip alyp dursaňam bir hilläraý bir özüň düşüneraý Yhlas aga. Ýok, bergisi bar adama gitmese gowy. Bize olar ýaly zady maslahat bereňzok. Musulmanyň birinji bilen howlukmaly zady bergisini bermek biri menä toý edip otyr. Şonuň üçinem hökman bergiňi beräýmeli Mekan jan. Sen turmuşy. Aý bolýa. Bolýa agam sag boluň. Menden bir bir hili görme mekan. Bolýa Yhlas aga sag bol bol sag boluň. Nesibäň güýçli keni. Hawa. Hoş geldiň puly bilenem gidip barýaň. Nesibäňem güýçli keni sag bol sagmany bar ýoluň ak bolsun. Sag bol agam. Mekan näme işläp ýörsüň sen. Aý borlaý agam nesibe däldirlaý. Nesip bolsa ýene-de bir gün gideris-dä nesibämizde bolsa. Mekanjan beýle zada bolanok olar ýaly. Bergiňi bermän nädip gitjek bolýaň. Ýagdaýyňy düşündiren bolsaň men saňa aýdyp berjeg-ä. Maslahatlaşaýmala. Sen maňa aýdan bolsaň men saňa hemme zady düşündirerdim başdan aýaga. Gitmediňmi sen entegem? Ýok, entegem gidemok. Eý, borla, ýüregime jaý däl şu wagt gelip pikirlendim oturdym-da. Men şuny alsana Oguz. Toýuňam bir alajy bor-da, seni bir alyp galmaýyn olar ýaly ýolda. Maňa bergiň ýok, geçendir. Nesipdir, toýuňam bir zady bor. Hawa. Öňräginem aýdaryn wagtyny.